Sou, gudde Mëtteg. Ech géif mech fir d'éischt entschëllege fir de Retard. Ech war bis elo zesumme mam Premier an der Chamber, wou mer och de Point gemat hunn vun der sanitärer Kris, vun dem Covid hei zu Lëtzebuerg an och déi sëllege Froen, déi sech och do stellen, natierlech alleguerte beäntwert hunn. Vu mengem Standpunkt aus wollt ech haut ee kuerze Bilan maachen, erklären, wou mer dru sinn a wat eis Prioritéiten oder Haaptsuergen och am Moment sinn. Wat eis Zuelen ugeet, esou hu mer de Kapp gëschter iwwerschratt vu 50 Doudegen hei am Land. Mir sinn haut bei 54 Leit, déi hiert Liewe geloss hunn am Kontext vum Corona hei zu Lëtzebuerg. Dat sinn der a kierzester Zäit 8 méi. Bannent zwee Deeg hu mer 8 Doudeger méi. Ech muss éierlech soen, ech hätt dat net fir méiglech gehalen am Ufank vun der Kris. Mir gesinn also, mir sinn nach net derduerch. D'Zuel vun den Neiinfektioune si Stand haut bei 3.163. Dat sinn der 63 méi wéi gëschter nach. Dat sinn der nach ëmmer. Mir hunn nach ëmmer Neiinfektiounen, mee destotrotz kënne mer feststellen, dass d'Zuel vun den Neiinfektiounen awer lues a lues erofgeet. Wéi gesäit et aus an eise Spideeler? Mir hunn doduerch, dass mer leider zwee Leit hunn, déi verstuerwe sinn, just 42 Leit nach op der Intensivstatioun. An dofir hu mer eisen normale Better eng Unzuel u Covid-Patienten, déi haut bei 202 läit. Dat sinn der 14 méi wéi gëschter nach. Dir gesitt, do sinn nach ëmmer Leit, déi awer nei ageliwwert ginn. Dat zitt nach ëmmer e bësselchen un. Dës sanitär Kris huet hire Präis. Mir woussten dat vun Ufank un, dass se e Präis wäert hunn. An dat, wat mer en place setzen, ziilt dorop hin, dee Präis esou niddreg wéi méiglech ze halen. 54 Doudeger, dat ass een uerge Bilan, dat ass en traurege Bilan. Mä mir wëssen awer och, wa mer d'Rechnung maachen an de Vergläich zéien mat dem Grand Est beispillsweis direkt vun eiser Dier, dass duerch eis Mesurë ganz vill konnt verhënnert ginn. Wa mer déi selwecht Rechnung gemaach hätte wéi am Grand Est, hätte mer ganz vill méi Doudeger schonn haut an sinn och dofir ganz frou, dass mer duerch déi Mesuren, déi mer geholl hunn, déi streng sinn, déi schwéier sinn och, dat si mer eis och alleguerte bewosst, datt et net einfach ass iwwert eng laang Dauer wierklech dee Confinement ze respektéieren, dee Bleift doheem wierklech eescht ze huelen, mee datt duerch déi Mesurë wou mer haut kënne gesinn, datt d'Zuel vun Neiinfektioune wierklech erofginn. Dat gesäit ee ganz gutt, dat bestätegt sech wierklech an ech kann haut wierklech confirméieren, wann een zréckkuckt op 14 Deeg mat där Inkubatiouns-zäit déi dee Virus huet, gesäit ee ganz kloer, datt deen Effort dee mer alle gemat hunn zesummen, dass dee wierklech seng Friichten dréit. Déi sanitär Kris ass net just eng sanitär Kris, si huet hire Präis, si huet e wirtschaftleche Präis, si huet och e psychologesche Präis. Et gëtt vu Woch zu Woch méi schwiereg fir d'Leit och doheem ze bleiwen, d'Kanner ginn net an d'Schoul, d'Liewen ass net méi wéi virdrun. De Gesondheetssystem ass gefuerdert. An ech géif dorobber agoen, ech hat gesot, ech géif vläicht op meng gréisste Suergen haut agoen. Eng grouss Suerg ass, datt wierklech verstane gëtt, datt mer net doduerch sinn. D'Kris ass, mir sinn op enger gudder Linn, mir kënnen optimistesch sinn, datt dat wat mer gemaach hunn, seng Friichte gedroen huet, mee mir sinn net derduerch. Mir sinn nach ëmmer ganz besuergt, dass mer mat eisem Gesondheetssystem déi Kris gestemmt wäerte kréien. An dofir ass et wierklech wichteg, immens wichteg, ech weess, et steet nees e laangen Weekend virun der Dier, dass mer alleguerten zesummen déi Gesten, déi mer solle respektéieren, déi Distanz, déi mer ee vun deem aner sollen halen, dat sech bewegen dobaussen op e Minimum eroffueren, dass mer dat wierklech respektéieren an och nach weider duerchzéien. Dat wäert grad op Feierdeeg ganz schwéier sinn, wou een traditiounsgeméiss Zäit mat senger Famill verbréngt, feiert. Mir mussen do kreativ sinn, eis op aner Weeër kontaktéieren. De sozialen Distancing ass e physeschen Distancing, dee mer wëllen. Dat empêchéiert dat net, dass ee sech, dass een sech urifft, dass een sech ënnerstëtzt, dass een sech moralesch ënnerstëtzt. Ech mengen, do ass jiddweree gefuerdert, op säi Wee ze kucken, wéi ee kann dozou bäidroen, dass déi Situatioun grad fir déi Leit, déi isoléiert sinn, esou erliichtert wéi méiglech ka sinn. Eng Suerg, déi mer hunn, dat gesi mer un der Beleeung vun eisen Intensivbetter, dat ass, datt mer ganz wéineg Non-Covid-Patienten an der Behandlung hunn. Ass och an enger éischter Phas natierlech normal, well och am Gesondheetswiese genau wéi generell an eiser Gesellschaft alles erofgefuer ginn ass op dat, wat wierklech elo noutwenneg ass. Vill Saache sinn ausgesat ginn. Mee nichtsdestotrotz géif ech wierklech e waarmen Appell maachen, Eng Urgence ass a bleift eng Urgence, och a Covid-Zäiten. Dat ass ni a Fro gestallt gewiescht. An och wann Der mat Ärem Dokter musst schwätzen, maacht et. Et ass net esou, dass alles stoe bleift. An Dir sidd och a Gefor, wann Der net no Iech kuckt an dësen Zäiten. Dat heescht, et ass ganz wichteg, dass d'Leit verstinn, dass se och a Covid-Zäite kënnen un hiren Dokter eruntrieden, dass se och kënnen eng Visitt kréien, wann dat wierklech muss sinn, an dass net aus Angscht, fir an d'Spideeler ze goen, herno Konsequenze vun dëser Kris kommen, och um gesondheetleche Plang, déi a kenger Balance méi sti mat de Mesuren, déi mer en place gesat hunn. Ech géif dofir nach eng Kéier insistéieren, Mir hunn um Niveau vun de CSAen, mee och iwwert d'Teleconsultatioun ganz vill Mechanismen en place gesat, déi et erlaben, Kontakt ze huele mam eegenen Hausdokter oder awer mat engem Médecin de garde. Mir hunn iwwert dës Woch elo wierklech e ganz groussen Effort gemat, zesumme mat der Dokterschaft, duerch den Alain Schmit, deen och, Dokter Schmit, dee bei eis am Ministère elo mat dodrunner schafft. fir wierklech eis Dokterschaft esou opzestellen, dass mer all in de garde fonctionnéieren, fir kënne wierklech déi Besoinen, déi do sinn, och entgéintzehuelen. Dat ass eng ganz opwänneg Aarbecht gewiescht, mee dee Service, dee steet, deen ass net ënnerbrach. An et ass vu mir wierklech den Appell, Wann Der Iech Suerge maacht, wann Der chronesch krank sidd, dass iergendeppes net wéi et soll sinn, zéckt net, Ärem Dokter unzeruffen. D'Spideeler sinn esou opgestallt, dass wierklech déi Filièrë ganz kloer getrennt sinn. Dir braucht do keng Angscht ze hunn. Et gesäit beängstegend aus. Et gesäit net aus wéi virdrun, wëll Leit mat ganz vill Protektioune ronderëm lafen, well vill Mesurë geholl gi sinn, déi mer net esou gewinnt sinn visuell. Mee ech kann Iech vergewësseren, dass alles gemat ginn ass, fir wierklech eng ganz gutt Prise en charge och während dëse Covid-Zäiten ze assuréiere fir déi Leit, déi aner gesondheetlech Problemer hunn. D'Situatioun an Europa ass weiderhi beonrouegend. Ech wéilt och ganz kloer soen, dass dëst eng Kris ass, déi laut Aschätzungen och vun den internationale Gremien eng ass, déi an Europa nach ni do war. Dir hutt reegelméisseg Riskevaluatiounen, déi gemat ginn. Déi rezentest vun dem europäesche Gremium, dee fir dës Saachen zoustänneg ass, ass vum aachten Abrëll, wou eng nei Riskeaschätzung gemat ginn ass. Déi gëtt ons Grond zur Unam, dass dës Kris nach net eriwwer ass, dass se laang wäert ginn an dass mer dofir Gedold brauchen. Virun allem, mir wäerte Gedold brauchen, och en vue vun enger Exit-Strategie, wéi genannt gëtt. Dat wäert eng stufeweis Aart a Weis si fir virzegoen, iwwert déi ech haut net wäert schwätzen. De Premier hat dat annoncéiert am leschte Pressebriefing. Mir hunn ons annerhallef Woch ginn als Regierung, fir wierklech do eppes auszeschaffen, wat d'nächst Woch soll presentéiert ginn. Dofir géif ech och eng Kéier ënnersträichen, dass dat net de But ass vun där Pressekonferenz haut. Vu mir aus just de Message, Bleift bei der Staang, et geet nach weider, mir sinn alleguerten nach gefuerdert, wat och ëmmer mer maachen, et wäert net vun haut op muere liewend dobausse sinn, wéi mer et virdru kannt hunn. Vläicht och nach zu den Tester géif ech gären nach eng Kéier ënnersträichen, datt Lëtzebuerg eng ganz generéis Testpolitik gefuer ass vun Ufank un. Mir sinn an Europa dat Land, wat de loin déi meeschten Tester mécht, wann een dat op d'Populatioun erofrechent, wäit virun anere Länner. An dat ass eppes, wat mer och wierklech d'Ambitioun hu weiderzemaachen. Mir testen ongeféier sechs Mol esou vill wéi eis franséisch Kollegen, belsch Kollegen oder hollännesch Kollegen. Däitschland huet och eng relativ generéis Testpolitik. Mee mir sinn do wierklech Spëtzereiser a wëllen dat och bleiwen. Dat ass ee vun de Moyenen, fir wierklech kënnen effikass ze reagéieren, fir wierklech déi Leit, déi positiv sinn, och deementspriechend ze encadréieren. Mir hunn och, sinn ganz frou, dass mer elo säit Kuerzem déi Applikatioun en place hunn, déi et erlaabt, e ganzen effiziente Suivi vum Covid-Patient ze maachen, wou en ka wierklech säi Befannen aginn, wou suivéiert gëtt, wou ka kontaktéiert ginn direkt. Dat ass eng Applikatioun, déi lancéiert ginn ass dës Woch. A mir sinn och wierklech esou opgestallt, dass mer e Suivi par téléphone wierklech kënnen assuréieren, fir mat de Leit a Kontakt ze bleiwen, fir sécherzestellen, dass se se verstanen hunn, wat se musse maachen, wa se de Virus hunn, dass et hinnen och gutt geet, an och fir sécherzestellen, dass, wa se Komplikatiounen hunn, datt se wësse wou se sech mussen hiwennen, datt se wësse wat se musse maachen, fir schnellstméiglech déi richteg Behandlung dann och ze kréien. Voilà, dat war et vu menger Säit. Sinn da gespaant op Är Froen.
Jo, bonjour, Madame Ministesch. Ech stellen Iech da elo déi Froen, déi hei per E-Mail erakomm sinn aus deenen eenzel Redaktiounen. Déi éischt Fro kënnt vum L'Essentiel. Mee et ass eng Fro, wou Der elo just scho meng ech drop geäntwert hutt, datt Der haut keng Detailer gitt zu engem Exit oder zu engem Kalenner, wéi dat kënnt ausgesinn. Esou datt ech dann direkt géif op déi zweet Fro eriwwergoen, an zwar déi, Le Luxembourg prévoit-il de tester toutes les personnes âgées dans les maisons de soins comme le Land, de Saar, en Allemagne?
Also mir hunn eng Teststrategie, déi generell breet ass. An an de Maisons de soins ass de Fokus ass prioritär um Personal, wat do schafft, well well si déi sinn, déi eventuell de Virus kéinten erabréngen an d'Maisons de soins. Bei de vulnerabele Leit selwer, déi ginn natierlech och direkt getest, wa se iergendwou Symptomen hunn oder wann e Verdacht ass. Mee déi méi generaliséiert, méi pousséiert, wat mer elo envisagéieren, ass wierklech fir méi breet nach opzestellen ronderëm d'Fleegepersonal, also d'Dokterschaft an d'Fleegepersonal. D'accord.
Eng nächst Fro kënnt vu Luxembourg Times. Do gëtt gefrot, Dans une interview accordée au Luxemburger Wort, vous avez déclaré que le Gouvernement disposerait d'une base suffisante pour son plan visant à faciliter le verrouillage dans huit A di jour ou d'ici le 20 avril, que va-t-il se passer à cette date?
Dat, wat ugeschwat ass, ass am Fong geholl déi Vue, déi mer elo hunn opgrond vun dem, mir suivéieren de Verlaf vun der Krankheet jo ganz genau, wéi et mat den Neiinfektiounen ass a wéi et mat der Besetzung an de Better ass. An dat, wat mer hunn säit dëser Woch, wat ech am Interview ugeschwat hat, dat ass eng. eng relativ eng gutt Vue op wierklech, wou mer kënnen e Pronostic maachen, wéi de Verlaf vun der Krankheet hei ass a wéi och deen Décalage ass tëscht deem Moment, wou ech mech infizéieren, op dee Moment, wou ech Komplikatioune kréien an an der Hospitalisatioun optauchen. Dat ass ganz wichteg, wou mer eng Zäit missen Daten zesummensammelen, dat och observéieren, fir do eng gewësse Stabilitéit eranzekréien. Dat heescht, mir wëssen haut, dass sech beispillsweis d'Effeten, wann ech elo en Infektiounsherd hunn oder en Event, wou Leit sech kéinten ustiechen. Dat dauert laut eise Berechnungen esou ëm déi 14 Deeg, éier een dat wierklech gesäit an den Infektiounen, och an de Spideeler hannendrun. Dat ass eng wichteg Informatioun, zemools wann een effektiv Mesuren hëlt, wou ee méi Leit an d'Circulatioun kritt, ass et wichteg, dass ee genau weess, wéi d'Krankheet verleeft. Dat ass eppes, wat mer elo laang observéiert hunn a mir sinn op deem Punkt, wou mer gesinn, dass eis Pronostiquen déi mer maache relativ deem och entspriechen wat dann antrëtt. Dat ass am Fong geholl deen Zäitpunkt wou do ass. Am Ufank hu mer Pronostiquen gemaach an da war d'Realitéit awer da bëssen eng aner. A mir hunn elo eng Stabilitéit dran, datt mer kënne soen op deem Modell wou mer berechnen si mer elo zimmlech sécher, datt dat d'Probabilitéit ass déi dann och wäert antrieden.
Déi nächst Fro kënnt vun rtl, Firwat huet d'Krisecellule bis elo de Gemengen iwwerlooss, wéi si mat Maske sollen ëmgoen? Firwat keng eenheetlech Richtlinn?
Also mir hunn als Ministère de la Santé vun Ufank un eng Positioun zum Port de Masque ëmmer gehat. Déi hu mer au fur et à mesure adaptéiert en fonction vun de Virgaben, déi iwwert, virun allem iwwert d'Weltgesondheetsorganisatioun kommen, déi dann och normalerweis an der logescher Suite quasi den Dag selwer vun der europäescher Gesondheetsbehörde iwwerholl ginn. An déi Positioun huet evoluéiert au fur et à mesure. Dir huet elo fir d'Lescht den éischten Abrëll eng Kéier ganz konsequent evoluéiert, mam Constat eben, dass d'Pandemie nach wäit ewech ass vun eriwwer ze sinn. Doduerch huet d'Weltgesondheetsorganisatioun eng nei Positioun erausginn, notamment par rapport zu den Masques alternatives, dat heescht net déi net déi Masken déi am Asaz sinn an de Spideeler oder esou weider, mee zu de Masques alternatives wéi gebitzte Masken oder aner Behollef deen een als Mundschutz ka benotzen. Doropshin hu mir eis Positioun och adaptéiert. sou dass mir nach ëmmer am Fong nach zu all Zäitpunkt eng eng offiziell Positioun haten, wéi d'Masken ze gebrauche sinn. Mir hunn donieft awer och, an dat ass villäicht dat, wat de Kolleg oder d'Kollegin uschwätzt, mir hunn och eng Politique de distribution vun deem Material, wat mer hunn. Mir sinn an engem Kontext, an ech mengen, dat ass vun Ufank un eng eng Konstant ëmmer gewiescht an ass et och nach ëmmer, mir sinn an engem Kontext, wou mer Materialmangel awer hunn, wou mer dem Material, mühseleg hannendru lafen, et kënnt es ëmmer méi eran. An well et eben net onbegrenzt Stocke gëtt, am Moment hu mer Prioritéiten. Dat heescht, eis éischt Prioritéit ass natierlech dee Secteur, fir dee mir och u sech als Santésministère responsabel sinn oder deen an eisem Ressort ofgedeckt ass, dat sinn d'Spideeler an och den Extrahospitalier. Donieft hu mer awer ugefaangen, nodeems mer virun zwou Wochen ugefaangen hu wierklech awer massiv Commanden och eranzekréien, méi breet erauszeginn, souzesoen an e Secteur, deen elo net direkt an eisem Beräich, mee de ganze Secteur soins, soins à la personne, do sinn, fir Iech eng Idee ze ginn, iwwert déi lescht Wochen 192.000 Masken, déi, déi vun eis aus erausgaange sinn. An dat mme mer au fur et à mesure, wéi mer méi Material hunn, si mer natierlech bereet, et och méi breet erauszeginn, awer, an dat ass wichteg, ëmmer no enger, no enger Hierarchie, déi de Besoinen entsprécht. Dat heescht, éischt Prioritéit ass wierklech um Gesondheetswiese selwer, wou jo och de Mask virgeschriwwen ass, an net egal wéi e Mask, mee ganz spezifesch Exigencen, dat heescht déi FFP2-Masken oder wierklech CE-genormte Maske musse mer wierklech sécherstellen, datt déi dohinner ginn, wou déi och musse benotzt ginn. Dann ass deen zweete grousse Secteur natierlech, wou mer kucken, datt mer de Stock hikréien, dat sinn all déi Leit, déi eben a Kontakt sinn, déi an de Soinen ënnerwee sinn, ronderëm Leit, déi vulnerabel sinn. An dann geet et awer och weider, mir och hunn natierlech un d'Dokteren ausgeliwwert, un d'Apdikten an esou weider. Dat heescht, mir, mir sinn oppen, fir méi breet opzemaachen. Mee fir Är, Är Fro ze beäntweren, d'Gemenge sinn u sech elo net op eiser Distributiounslëscht als Santé. Mir si scho ganz frou, wa mer, elo mol an dëser Phas wierklech genuch Material hunn, fir an déi dote Secteuren eranzegoen. Mir haten déi Diskussioun och elo an der Chamber. Mir sinn natierlech oppen an ginn och gären Hëllefstellung, wann enk erëm e Moment kënnt, wou mer am Land hei méi e breede Port du masque géife recommandéieren, hëllefe mer natierlech, wou mer kënnen, och opgrond vun deenen Erfarungen, déi mer elo duerch dësen traurege Kontext, duerch d'Nout am Fong konnte gewannen, fir eis unzeleeën, fir awer dann eeben Material op Lëtzebuerg ze kréien.
Ech erlabe mer do vläicht eng Fro hannendrun ze schléissen. Do ass jo gëschter och vum Syvicol eng Fuerderung erausgaangen, firwat datt net an de Gemengen alleguerte géife Masken verdeelt ginn, wéi dat an elo eng, zwou oder dräi, véier Gemenge gemaach ginn ass. Wéi stitt Dir do dozou?
Ech géif do op dat zréckkommen, dass ech gesinn ganz kloer eng Prioriséierung. Wa mer limitéiert Material hunn, ass et fir mech extrem wichteg, dat Material dohinner ze kréien, wou et prioritär gebraucht gëtt. Wa mer eng Kéier net méi limitéiert sinn, kann een dat natierlech méi breet opmaachen. Mee à ce stade si mer net do, soudass ech der Meenung sinn, an dat ass och d'Positioun vun der Santé, dass dat professionellt Material soll prioritär dohinner goen wou et gebraucht gëtt, kann een natierlech kengem verbidden. Ech menge jiddweree mécht mat senge Masken à ce stade wat e selwer fir richteg fënnt. Mir sinn net an enger Situatioun wou mer elo Stocke requisitionnéiert hätten. Ech muss awer drop hiweisen, datt ganz vill Gemengen an och Betriber an där éischter Phas wou mer wierklech op e Mangel duergaange sinn, eis hiert Material bruet hunn, fir datt et kann och utilement wierklech justement do prioritär agesat ginn, wou et gebraucht ass. Haut hu mer eng aner Situatioun. De Stock, dee mer haut hunn, de Stock national bei eis, ass, ech mengen, ongeféier dat sechst oder siwefacht vun deem, wat en am Ufank war, soudass mer och schonn enger Rei, notamment d'Gemeng Lëtzebuerg hat gefrot, ob se hire Contingent kéint zeréckkréien. Dat kënne mer och elo maachen, kënne mer eis elo erlaben. Mee mir hunn u sech net enger Gemeng elo eng Instruktioun ze ginn, wat se mat hirem eegene Material mécht. Mir hunn eis Positioun, déi ass och bekannt. Voilà, do muss jiddwereen elo fir sech decidéieren, wat e fir richteg fënnt.
Eng weider Fro kënnt och vun rtl. Eng Rei Doktere soten ons, si hätten eng Woch laang keng Réckmeldung vum Ministère kritt, wat hiren Asaz an de sougenannte Ligne de garde ugeet. Wat äntwert Dir op déi Kritik? Jo, ech hunn déi Kritik de Moien héieren, och iwwert d'Antenn. Ech géif do nach ëm e bësselche Gedold bieden. Déi ganz Aktioun fir, fir ze wëssen, mir hunn leschte Freiden ass d'Decisioun geholl gi fir wierklech och e Coordinateur général aus der Dokterschaft selwer bei eis am Haus ze hunn, fir déi Ligne de garden ze organiséieren. Dorops hi sinn d'Leit ugeschriwwen ginn. Si hu sech gemellt. Dat sinn immens vill Donnéeën, déi zesummekomm sinn an déi, ech muss soen, déi Aarbechten, an dofir och e ganz, ganz grousse Merci un all Léit, déi Leit, déi dorobber schaffen am Moment, dat war elo ganz, ganz intensiv, fir dat alles beieneen ze bréngen. Et si ganz vill Telefonen och gaangen während där Zäit, well Froe waren. Ech muss soen, ech verstinn, dass do eng Suerg ass, dass et net schnell genuch geet, mä ech menge mir hätten et net méi schnell kënnen hikréien, wéi mer dat elo gemat hunn iwwert eng Woch. Ech hunn och nogefrot gehat. Et ass eng Kommunikatioun a solo fir haut den Owend geplangt. Mee wéi gesot, den Opruff ass eréischt ganz kuerzfristeg gemat ginn. Da komme ganz vill Demanden eran an dann ass dat eng ganz komplex Aarbecht, déi elo hannendru leeft, eeben an direkter Zesummenaarbecht mat der AMMD, déi eis do ënnerstëtzt a mat eis zesummeschafft, fir eeben déi Ligne de garde opzestellen. Dat ass relativ komplizéiert. Mir hunn dräi verschidde Lignes de garde, déi en place gesat ginn. och erëm eng Kéier fir e Maximum u Sécherheet fir d'Leit a fir d'Patienten ze gewährleisten. Eng éischt ass, dat sinn eng Ligne, dat si Lignes de garde fir eis Centres de soins avancéen, wou Covid-Patiente sinn. Déi Dokteren, déi op déi Ligne de garde wäerte kommen, dat sinn och déi, déi dann d'Visitt à domicile fir dës Patiente maache fir Covid-Patienten. Dann hu mer eng komplett getrennte Ligne de garde, déi amgaangen ass erstallt ze ginn, eben fir Téléconsultatiounen an aner Aner eventuell Consultatiounen, déi musse gemat ginn, eben wat net Covid-Patiente wären. An dann hu mer nach eng drëtt, wierklech nach eng Kéier ganz separéiert Linn, déi opgestallt gëtt fir Dokteren, déi an de Maisons de soins, wou eben déi elo déi besonnesch exposéiert, vulnerabel Leit sinn, fir do wierklech eng separat Linn ze hunn an dass dat Personal sech net ënnereneen mëscht dofir. Dat ass schonn eng ganz komplex Aarbecht an do bieden ech wierklech ëm Verständnis. Dat huet einfach déi. Dat brauch déi Zäit, déi dat elo geholl huet, fir iwwerhaapt ze recenséieren an dann anzedeelen. A wéi gesot, d'Kommunikatioun ass prett a mir wäerten och, ech hunn och héieren, datt d'Leit sech Suerge maachen, ob elo während dem Ouschterweekend näischt leeft. Ech kann Iech rassuréieren, datt déi do Aarbechten, mir wäerten elo net wierklech en Ouschterweekend hunn alleguerten. D'Aarbechte lafe bei eis wierklech riit weider an dësen Zäiten, och wa mer kucken, dass d'Leit heiansdo awer emol kënnen heem goen. Mee ech kann an där Hinsicht berouegen, dat ass déi Zäit, déi et gebraucht huet. Mir sinn a Krisenzäiten, kënnen och net net zauberen do.
Eng weider Fro kënnt vum Contacto, Il y a une centaine d'infectés dans des maisons de retraite au Luxembourg. Que comptez-vous faire pour contenir la propagation et éviter que la situation grave qui s'est produite en Espagne et en Italie ne se reproduise?
Mir schaffe ronderëm deen dote Secteur ganz enk zesumme mam Ministère de la Famille, wou mer dagdeeglech Aarbechtsgruppen hunn. Dat hu mer alles ganz genau am Aen, wat sech deet. Mir hunn och. Am Virfeld, ech wëll dat och ënnersträichen, d'Leit an den Maisons de soins sinn natierlech ausgebilt a preparéiert generell fir mat Patienten ëmzegoen, déi eng infektiös Krankheet hunn, sinn awer zousätzlech am Covid-Kontext, kruten se zousätzlech Recommandatiounen, Instruktiounen, wéi ee mat Covid-Patienten ëmgeet. Do sinn och Formatiounen en place gesat ginn a mir vergewësseren eis och reegelméisseg, och gemeinsam mam Ministère de la Famille, bei deenen Haiser, och duerch Visiten, déi sur place gemat ginn, ob alles esou ass wéi et soll sinn, ob Hëllef nach gebraucht ass, ob mer nach iergendwou kënnen do ënnerstëtzend wierken. Wéi gesot, d'Material, ech hat et ugeschwat, mir gi ganz vill Material iwwert de Wee vun der vun der Copas, déi d'Besoine bei eis eragëtt, an da gi mer dat Material natierlech ëmmer nëmmen am am Mooss vum Méigleche gi mer no engem gewëssene Schlëssel och an deen dote Secteur eraus, soudass mer dat probéieren, konstant dat Bescht ze maachen an och am Aen ze hunn, wann eppes ass, wat besuergen, besorgniserreegend wär, fir wierklech direkt de Kontakt opzehuelen an ze kucken, wat ee ka maachen.
Eng zweet Fro vu Contacto ass déi hei, Il y a environ 140 personnes sans abri dans un refuge près de Findel. Que ferez-vous pour prévenir la contagion dans cet endroit?
Och do hu mer ganz kloer Instruktiounen an och Kontakte mat deene jeeweileg Responsabele fir den Ëmgang mat de Covid-Patienten. Och do sinn d'Leit preparéiert, si wësse wat ze maachen ass. A mir hunn och Strukturen, wou een eventuell ka Leiden en Dag iwwert dem Kapp ginn, wa se missten ënnerdaach kommen. Dat ass och am Fong geholl e separaten Aarbechtsgrupp, dee sech domadder befaasst.
Eng Fro kënnt vu Paperjam, dovunner also eng ass scho beäntwert ginn, déi zweet ass awer déi, do geet et ëm de Plasma vu schonn Leit, déi scho positiv waren. Dat gëtt jo an anere Länner och elo probéiert, fir ënner anerem och zu New York. Wéi sti Dir zu deem Verfaren?
Do sinn ech elo net de Medeziner, fir Iech eng Äntwert ze ginn. Mir si generell iwwert eis Direction de la Santé an och iwwert de Conseil supérieur des maladies infectieuses, wat am Fong eise Conseil scientifique ass, observéiere mer genau, wat sech deet. Mir hu ganz vill Medikamenter am Test hei an a Behandlungsverfahren, soudass ech dovunner ausginn, dass déi zoustänneg Leit och dat dote genauestens suivéieren an le moment venu dat hei och wäerten asetzen, wann dat de Mise ass. Mee ech mengen, dat ass en experimentelle Projet, esou wéi ech et och aus der Press verstanen hunn. Mee ech muss Iech éierlech soen, Ech weess elo net eng direkt Äntwert spezifesch zu deem dote Verfahren.
Eng Fro vum Radio 10,7, Dir maacht een Appell, datt d'Leit sech weider u Restriktioune sollen halen. Hu méi Leit a leschter Zäit sech net méi dru gehalen?
Esou wéi ech dat vum zoustännege Minister ëmmer héieren, sinn d'Leit einermoossen disziplinéiert. Et gëtt verbaliséiert, all Dag nach. Awer generell ass awer d'Tendenz, dat wat mer bestätegt gëtt, ass, datt eng grouss Disziplin do ass. Dofir och e Ganz groussen Merci un jiddwereen. Ech kann et nëmmen indirekt bestätegen, well ech meng Kurv am Aen hunn an ech gesinn, dass d'Infektiounen erof ginn. Mir héieren och, dass et net all ze vill Incidenten gëtt. Mä do wou Mënsche sinn, do mënschelt et. Et ass net ëmmer jiddwereen genau sou dat alles mécht wéi en dat soll, meng ech ass eng eng natierlech Saach. Mee et gesäit awer sou aus wéi wa mer wierklech, an jo, mussen disziplinéiert hei am Land wäeren an dat och fäerdeg bréngen, wann et muss sinn.
Dann eng weider Fro vum Radio 10,7, Zënter dem 25 Mäerz maache verschidden Doktere Garden am CIPA, do wou ni Garde virdru waren. Déi éischt Woch 12 Stonne pro Dag, duerno 24 Stonnen. Wéi ginn déi Garde remuneréiert? Ginn déi och réckwierkend bezuelt wéi bei de Spezialisten?
Mir hunn eben, dat ass e ganz neie Mechanismus, dee mer elo während der Kris ageféiert hunn, dat ass déi Ligne de garde, déi ech virdrun, déi ech virdrun ugeschwat hunn. Dat ass en neie Mechanismus, wou wierklech och op engem, op engem Stonnentarif geschafft gëtt. Deen ass festgesat ginn am, am Regierungsrot an ass och communiquéiert ginn un d'Leit. Dat misst entretemps relativ transparent fir jiddweree sinn.
Déi nächst Fro kënnt vum Tageblatt. An zwar ass et eng duebel Fro, ech stelle se awer beienee, well se hänkt eng, also déi eng hänkt un där anerer drun. Déi nei Etüd Convince bréngt eréischt an zwee Méint déi éischt seriö Zuelen zur Coronakris zu Lëtzebuerg. Waart Dir an de Premier esou laang mat Ärer Exit-Strategie? A wann net, firwat kéinte geschwënn Exit-Moossname beschloss ginn, ouni op d'Gesondheetsexperten ze lauschteren?
Dat sinn zwou verschidde Saachen. Déi Etüd Convincent ass e Projet, et ass e Projet vum Luxembourg Institute of Health, deen elo geneemegt ginn ass vun der Santé, dee ganz interessant ass an och wäertvoll wäert sinn, fir de Verlaf vun der Krankheet ze monitoren. Deen ass awer net direkt connectéiert mat enger Exit-Strategie. Dat si Saachen, déi hëllefräich si, well se eis hëllefen au fur et à mesure eeben mat deenen Erkenntnisser, déi mer doduercher kréien, ze gesinn, wéi de Virus hei am Land verbreet ass. Et ass awer net esou, dass dat eng Condition préalable wär, fir iwwerhaapt iwwer eng Lockerung vu bestehende Moosnamen ze schwätzen, respektiv fir eeben Phasen unzedenken, wéi ee lues a lues erëm an en anert Liewe kéint eriwwerkommen. Ech hat just, war nach eng zweet Fro dran, wann Der mer déi nach eng Kéier willt. Dat war d'Fro, déi ënnendrun hung, Wann net, firwat kéinte geschwënn Exit-Moossname beschloss ginn, ouni op d'Gesondheetsexperten ze lauschteren? Ech géif mengen, dat sollte mer jugéieren, wann déi Exit-Mesurë bis presentéiert sinn. Ech mengen, eréischt dann kann een aschätzen, ob gelauschtert ginn ass oder net. Et ass e bësse fréi, fir eppes ze beurteelen, wat nach net presentéiert ass.
Déi nächst Fro kënnt vu Radio Latina, Combien de personnes âgées sont infectées et combien en sont mortes dans les maisons de retraite et de soins?
Dat ass e Chiffer, dee mer elo esou net public ginn, zum Deel aus Respekt vum der Privatsphär. Et ass awer eppes, wou mer eis Gedanken driwwer gemaat hunn. Am Ufank hu mer et ginn an do hu mer festgestallt, dass mer am Fong geholl doduerjer, dass mer Ganz kleng Zuelen hei am Land hunn, wann ee matdeelt, dass an engem Altersheim eng Persoun verstuerwen ass, immens liicht ze retracéieren ass, wouvunner ee schwätzt, wat net gutt ass fir de Schutz vun der Privatsphär vun der Persoun. Dat wär wéi wann ee géif soen, an där Strooss ass ee gestuerwen oder an där Residence. Mir hunn dat zeréckgeschrauft, mee mir sinn ons bewosst, dass dat interesséiert a mir wäerten eis Gedanke maachen, ob mer do vläicht en Eng pauschal Zuel wäerte ginn, wéi dat sech opdeelt, hunn déi awer elo haut net prett. Mee mir sinn ons scho bewosst, dass do en Interesse ass a sinn amgaangen eis Gedanken ze maachen, wéi mer do kënnen d'Ëffentlechkeet informéieren a gläichzäiteg awer och d'Privatsphär vun de Leit respektéieren.
Déi nächst zwou Froe komme vum Lëtzebuerger Wort. Déi éischt ass déi heiten, Et gëtt Persounen, déi och no véier Woche Quarantän nach zwee oder dräimol positiv getest ginn. Ass et kee Risiko, d'Leit no zwou Woche Quarantän an 48 Stonnen ouni Symptomer erëm erauszeloossen?
A Corona-Zäite muss een domat kënne liewen, datt mer keng 100 Prozent Sécherheet hunn, dass e Virus, deen nei ass, deen Dag fir Dag weider erforscht gëtt, mir hunn Testmaterial, wat Dag fir Dag weider evoluéiert, mir hu verschidden Tester hunn nach Feelerquoten, dat ass gewosst, mir si beméit, fir wierklech ëmmer à la une ze sinn, wierklech och ze kucken, wat vun neie Saachen erauskënnt, wat vun neien Tester erauskënnt, fir dass mer au fur et à mesure wierklech kënnen déi Saachen an den Asaz bréngen, déi eng beschtméiglech Garantie an a Sécherheet ginn. Mee et muss ee sech bewosst sinn, een dee behaapt hei wierklech 100 Prozent Sécherheet an null Risiko ze hunn op Testmaterial, op Pronostiquen, dee blufft.
Da kéim ech hei bei déi zwou lescht Froen, déi eis erageschéckt gi sinn. Déi éischt Fro, dat sinn der zwou vum Journal, vum Lëtzebuerger Journal. Déi éischt Fro heescht, Sinn nach Demanden do fir weider Patienten aus dem Grand Est opzehuelen? Sinn der scho geheelt ginn?
Mir hunn vun deenen 10 Patienten ass ee Patient ass verstuerwe gewiescht, relativ fréi. Dann hu mer der zwee, déi vun der Intensivstatioun erof sinn, elo säit een, zwee Deeg. Déi aner sinn nach ëmmer op der Intensivstatioun. Dat heescht geheelt, dovunner kënne mer definitiv nach net schwätzen. Dat dauert laang. Et muss ee wëssen, datt déi Leit, déi Komplikatioune maache ronderëm de Coronavirus, ganz schwéier krank sinn an och laang krank sinn. Dat heescht, wann ee bis op deem Stadion ass, wou een op der Intensivstatioun ass, do dauert et definitiv laang, bis ee ka vun Heelung schwätzen. Dat heescht, do si mer nach net. Weider Ufroen? Hu mer gehat. Mir sinn am Moment e bësselche virsichteg, well mer ebe justement amgaange sinn, eis Beleeung vun eise Better genau ze observéieren, fir ze wëssen, ob mer do amgaange sinn, och deen Aknéck, dee mer gesinn um Niveau vun den Ifektiounen, ob mer och deen elo an den nächsten Deeg hoffentlech erëmfannen bei eise Better. Ech mengen, et ass jo een oppent Geheimnis, dass mer och intensiv schaffen, ob. Nächste Phase, wou mer nei Bestëmmungen kënnen huelen, eventuell Aktivitéit erëm méi eropfueren. Dofir ass et elo e ganz schwierege Moment fir eis, fir ze soen, mir huelen nei Patienten, well mer awer dach eng relativ, relativ konsequent Beleeung hu vun onsen Intensivbetter. An déi Patienten, wann een dat héichrechent, well mer mussen, musse jo plangen, déi Patienten leie ganz laang op der Intensivstation, also am Schnëtt dräi Wochen. Dat ass eng Eng wichteg Donnée, wann ee rechent, a mir bleiwen als Lëtzebuerg, hu mer elo och keng dausende Better, dat heescht, musse schonn eis Capacitéiten am A hunn, soudass mer fir dës Woch elo effektiv net d'Décisioun konnten huelen, weider Patienten nach opzehuelen.
Déi lescht Fro kënnt, wéi gesot, dann och vum Lëtzebuerger Journal. De Jean Asselborn huet appelléiert, fir d'Grenzen zu Däitschland nees opzemaachen. Och d'Buergermeeschtere vu béide Säite maachen dat. Wéi gëtt mat Berlin negociéiert? Sidd Dir do am Bild? Neen, dat ass net direkt mäin Zoustännegkeetsberäich. Ech weess awer, well ech no genuch dru sinn, datt dat ganz intensiv Kontakter sinn, déi wierklech och gefleegt ginn, souwuel vu Säite vum Premier wéi vu Säite vum Ausseminister. Si sinn do wierklech beméit, reegelméisseg Kolleegen unzeruffen, reegelméisseg ze plädéiere fir eng Approche, wéi mir se fir en Europa fir richteg fannen. Mir sinn a bleiwen der Iwwerzeegung, dass de Virus definitiv keng Grenze kennt an dass et besser wäert, wär een ofgestëmmt op deem, wat ee mécht, op de Mesuren, déi een huet. Dat ass e Plädoyer, dee mer féieren, bis elo mat Succès. Mee, wéi gesot, ech sinn do selwer net an der Front.
Wann Der erlaabt, dann nach eng allerlescht Fro, well déi elo just erakomm ass. Déi schéissen ech awer ganz gär nach no. Déi kënnt vum Lëtzebuerger Wort nach. Wéi gesäit et mam Duerchschnëttsalter aus vun de Verstuerwenen? Dir kommunizéiert déi net méi?
Mir hunn den âge médian, dee mer uginn, deen u sech méi opschlussräich ass mathematesch den, mee ech ginn awer ganz vill no der Moyenne gefrot. Ech mussen zur Asiicht kommen, dass d'Leit besser eens gi mat enger Moyenne an ech denken, dass mer dat mat op de Wee huelen. Mir haten virgëschter, hat ech hat och an der Chamber gefrot ginn, gëschter war den âge moyen 84 a médian 87, voilà, fir Iech eng Idee ze ginn.